Тылсым түгәрәгенә йөрүче артистларыбыз белән танышуыбызны дәвам итик әле. Һәм алдагысы, чираттагысы, дип әйтик, иң осталарының берсе, ул да булса ул безнең Инзилә, шулай бит? Инзилә, үзең белән тагын да якыннанрак таныштырып кит әле. Исәнмесез, мин Инзилә Абдуллина, э, алтынчы В классының укучысы. Без бүген килгән идек э, бүләк өчен дигән спектакльне кабатларга. Мин анда Мәхбүб Җамалны уйныйм. Мгм, Димәк, тылсым түгәрәгендә. Сез ничәнче ничәнче елыңа йөрисең инде? Инде дүртенче ел. Дүртенче елыңа йөрисең инде, әйме? Ошыймы үзеңә шушы түгәрәккә йөрү? Әйе. Ошый. Ага, яхшы. Ә, э, шушы менә дүрт ел эчендә инде башкарган рольләрең дә бик күптер, шулай бит? Әйе. Менә санап үт әле, нинди рольләр башкардың инде син? Һәм иң күңелеңә иң ошаган ролен дә безгә әйтерсең әле, ярыймы? Булмас тимәде, мин песен уйнаган идем. Әйе. Кетәклектәге вакыйгада мин казны уйнаган идем. Ага. Хәзер менә шул бүләк эчендә уйныймын. Ике чәчәктә мин бер чәчәкне уйнаган идем. Һәм иң яраткан рольләр минем ул Менә шул э, кетеклектәге вакыйгада каз булып уйнау. Дип ошады. Әйе, менә кетеклектәге вакыйга. Әле күптән түгел генә җомга көне дип әйтик, әйме, сез Огневода тамаша күрсәттегез, шушы спектакльдән өзек күрсәттегез, әйме? Мгм. Үзеңә ошадымы соң менә шунда катнашу? Шундый бәйгеләрдә? Әйе. Мгм. Миңа ул ничектер шулай энергия бирә дип әйтәмсең. Әйе, көч дәрт бирә, әйме? Ә менә шушы рольләреңне башкарган вакытта сүзләрен онытып җибәргән чакларың буламы?
Була бер вакыт инде онытканым сезләрне, ләкин шуңа карамастан, ничек әйтим, ситуациядән чыктың инде әйме менә хәзер дә синең кулыңда сүзләр әйме ятлыйсың димәк әзерләнәсең якынча бер спектакльне куерга менә бер ролеңә күпме әзерләнәсең озак ятлыйсыңмы сүзләрне ну алай сизалар истә кала Берәр өч көнгә, может, инде истә калыр. Димәк, өч көн эчендә инде син ролеңне ятлап бетергә. Ну, әле аны бит инде уйнарга әйбәт кирәк. Шуңа күрә бер ике атна алай була кирәк инде. Уйный, уйный, шунда өйрәнәсез инде калганы шулай бит. Яхшы, Инзилә, афәрин. Ә менә э, тагын әйтәсем килә шушы спектакльләрдә йөрү менә түгәрәккә йөрисең атнасына ничә тапкыр ничәшәр сәгать әйме? Укуга комачауламыймы соң? Ничәлеләргә укыйсың? Яхшы укыйсыңмы? Яхшы укыйм, дүртле, бишле аламын. Ә, Ә болай Ике тапкыр бит без йөрибез. Шуңа Әйе. күрә ул э, укуга комачаулана. Комачау итми иде, димәк, әйме? Яратып укый торган фәнең дә бәлки әдәбияттыр инде, шулай бит, сәхнәне яраткач. Әдәбият, әйе. Һәм, Әдәбият. э, литература дәресе. Әһә, яхшы. Димәк, син чынлап торып э, сәхнәгә, театрга гашыйк кеше дип әйтергә була инде, шулай бит? Әйе. Мгм, яхшы. Э, Рольләрне дә бик оста башкарасың. Ничек уйлыйсың, менә шушы осталык кемнән дә булса күчкәнме сиңа гаиләдә, әллә инде укытучыларыгыз бик яхшымы синең? Сезнең? Белмим, мин уздым бугай инде шулай өйрәнеп киттем мин аны. Инде беренче класстан мин биюгә йөргән идем. Хәзер дә инде йөрим, алтынчы ел китте. Шуңа күрә һәм мин бик яраткан идем садикта миңа биргәннәр әллә инде төрле рольләр. Һәм садиктан барып мин хәзер менә монда килсем килә. Димәк, кечкенәдән син шушында сәхнәдә гөрләп яшисең инде, шулай бит? Әйе. Биюгә дә йөрисең. Әйе. Әфәрин, Инзилә. Бик зур рәхмәт әйтәбез сиңа, ярыймы? Киләчәктә уңышлар телибез. Шундый э, театрларда, спектакльләрдә һаман да балкып тор. Әле бәлки киләчәктә артист та буласың киләдер, шулаймы? Әйе. Ну, Бәлки, уйлыймын инде шулай. Әле уйлыйсың гына, шулай бит? Ярар. Киләчәктә сине зур сәхнәләрдә күрергә насыйп булсын, Инзилә. Зур рәхмәт. Үзеңә рәхмәт.